e mama va va ɖe hatsotso etɔ̃ me ale be ame aɖewo tsi ɖe dziehe woyɔ wo be tandɔwo, ame aɖewo tsi ɖe anyiehe woyɔ wo be dogbɔwo. E ŋɔtsitɔwo va do tso tandɔwo me, woawo hã woke ɖe ŋɔtso haho tɔtsitsia. ale be fiaɖuƒe etɔ̃ ma wɔwɔe va nɔ anyi. Nu yewo katã wole Professor ƒe gbalẽ ya me. Gbalẽ vevi aɖe wònye. Ele be ne enye eve eveawo aŋlɔ vidzidzi ee nàkpɔ gome le gbalẽ ya me ne nàte ŋu ase amee tututu nènye. Ye mía tɔgbuiwo zɔ ŋu wova afi ya Nye esi be nyatɔgbiga dutɔ ʋenya gbãtɔ edo ehlɔ̃ ne eviawo katã yi ke be wotsɔnɛ tsɔ etɔ ƒe alikadzi ta ne woyɔ wò be nenye blɔwoɔ, wonye be medzro wo he wova eɖe srɔ̃ ɖa aŋlɔnyigba dje do ƒu me kple ehlɔ̃ mɔmleawoɔ, woawoe nye blɔwo. Ne wobe nenye li ke woa gblɔ be tɔgbu lɔ me shi me ku ƒe dzidzime nenye. Badawo, Adelanza. Ta egbalẽ le afia? E, menye pamflete wonyo, ye gblɔe do ŋgɔ be enumekuku deto nusɔsrɔ̃ ƒe gbogbogbogbo etsa le ʋenyigba ƒe dzɔtsoƒewo ete enya blemanyawo ƒoƒu e míaƒe dekɔnuwo efia roro ŋkee nye fia e. Ewo ŋku be le egbeŋkekea me, no be fia amewo mese gɔme o, wonye ŋka gɔme nye fia o. Ne ebia amewo me wo fia be ŋke nye fia amewo mete ŋu gblɔ bena o. Wotsɔe be efia ye nye na ata avɔ la, ado fia fɔkpa, aɖo fia kuku ao. Eyawoe atsɔ wo koe wonye. Efiae nye nunɔla, ame yi ke kplɔ ameha aɖewo ye wòfɔ nyigba, wova tsi anyigba ma dzi, edzra anyigba dzi ye nye fia gbãtɔ. Efia ganye ame yi ke ewɔ ŋa eye wòna be anyigba yi ke wofɔ futɔwo mexɔe. le wo shi o. Yenye aʋafia. Ne yi ke nye nuteƒewɔla ye wònɔ amehawo ŋu. Mama hã wodea dzesii be wònye efia. Ame aɖewo kpɔ ga wonɔ zi aɖewo dzi ehe ho tsi ho. Woɖɔ eŋudzinu ye hã amewo fia ŋu ɖe edzi. nuyee nye tɔgbedzi yi hã amewo menyi o. Wobe edzi mele tɔgbewo si o. Ŋkee nye dzi míeyɔna. Edzi koe nye nu yi ke wokɔ de dzesiɛ fiaɖuƒe aɖe. Edzia ye nye nu yi ke wokɔ de dzesi sia fiaɖuƒe aɖe. Le dzɔdzɔme mía tɔgbuiwo tso hogbea. Ezi yawo no wo si le efiaɖuƒe tɔ yewo megblɔ va yia. Wonye ekpe amlimatsi kpe aɖewo. E tanɖowo tɔɔ yenye tsi na kpe yi ke ne wowɔ kɔnu nɛ etsie dzana. Ɖogbɔwo tɔɔ yenye dzotsi kpe. Edzoshigbe ma yoo kɔ shia dzoe afi edukɔ katã etɛn raŋɔ eruna. Ŋɔtsiwo tɔ ye nye ana kpe ana gogo. Wokɔ tsia amli mae. Ne eyi ɖe English go tsia woƒe zi gã Queen Elizabeth, King George woƒe zi gã ekpe wonye. Table ma ziawoɔ Ekpee wònye. Ya yi na mía tɔgbuiwo va ɖo anyigba ya dzi. Yewo wotu woƒe agɔ ŋu anyi. Etsi gã yi wotsɔ tso ho gbee. Wodee ɖi. Wova nɔ aʋa wɔm kple amedzrowo abe asiantiawo alo blɔwo ene va kpɔ mɔ wo. Fi ma ye wova ekpɔ ati dzi. Hike dom wo le fia le. Ele be mía se ŋu yo wo me. Ta ne wo be zia mía nye nu ye nye zi. Ta fla tse le zi ne yi ɖe dzo gbea. Elã gbalẽ ye nye zi ne yi ɖe dzo gbea. Elã gbalẽ ye nye zi. Elabe elã gbalẽ ma Ye tɔgbui aɖe eyi ɖe adegbe. Ewɔ kalẽ, ede to. Eto ma, wokpe gbɔe. Wotso yiƒe agbalẽ yi dzi nɔ ge ɔ la, yi dzi woɖo ge ɖo. Míese be kunuɖo le da hu me. Yi ƒe ezia ekpɔ gbalẽ. Enya hewo katã wole gbalẽhea me. Ne enye ɖevi, nebe yease yeƒe ede nyawo kple edekɔnuwo mea, nàva nàƒle gbalẽ ya. Gbalẽ ya wòanye Biblia nu. Ee, mía ame aɖewoa. Ke míenɔ tsitsim la, mía dzilawo gblɔ mía tɔgbuiwo tso ƒe ƒe nyawo na mí sugbɔ. Woŋlɔ ɖewo hã da ɖi míeva xlẽ gake míetɔ ɖe asi me o. Míawo ŋutɔwo míegawɔ numekukuwo sugbɔ be míadze agba míanye nu tso mía de nyawo ŋu. Ee, metso mɔnukpɔkpɔ he. Gbalẽhea. Maŋu ŋu ɛɛ mía ɛɛ kɔpi aɖewo dzra ge fia ale be mi katã miaƒo asi ɖe miaƒe kotokuwo me ne miava. Miaƒle gbalẽ ya, miade ga te ne míaƒe nufialagã profesa Tɔgbi Damadzi na míadɔ lɔe kple be ne wòagate ŋu Agbalẽa ne woŋlɔea, ɖe wogatɔa eme, review, revise, egaŋlɔna an edited or how do you call it, revised edition ye nye improvement, megblɔe do ŋgɔe be míaƒle gbalẽa míaxlẽe. Ne mieƒo nane eme, miekpɔ be, ah, mía profesa ŋlɔ nu ya menye ale yi dzila gblɔe na ye o ɖe, miata ŋu agbalẽ nɛ. Exɔ ga da ɖi. Ne numekukua ekpɔe be nyateƒea, ne egagbalẽa ŋlɔ ge, Second Edition, ede ge eme. Wonya dzi ɖoe asi metu ni. Me le tɔgbewo ƒe ŋkɔ me miŋu gbalẽ. Wobe ɖaɖi menɔ ke dzi me wodo asi ɖe eŋu o ta mía nɔviwo be míɖe míɖe ŋgɔ gbalẽa nu.

Ee, akpe. Ee, nyawoe va dɔ wɔ ge.